tadze kuenda neni kubhawa nenyaya yaplatinum prince ane basa shamisika manje kona nghale kuti vanhu vese vanganavo fo vatopasi vakurohwa saka kona nghale paakanoti vese takuvarova akabva afonera polisi saka polisi yakasvika ini ndichitotema kona nghale nematombo ndichitomuposera matombo ndichitomutema saka polisi yakabva yangosvika nekuisa inini cheni maoko ah, ndine nhumbi nababa bharanzi yekutoti mwana wake anenge achirara achirumwa netsikidzi vachitoita vhidhiyo navanjoga ana vanjoga vese vaive vakapeta because akauya nevarume wokunzwa here mm. vanjoga yangoti ndaiti maroti gangista but haa o ndasumudze maoko ini munhu unonzi karafu hauiti iwe kara

Peni inini I think kana iri nhumbu yakamufira.
Mira mira mira mira mira. Hola. Mira. Wati waudza gangster kuti waenda kuperiod gangster ndobva racelebrator. no ndakamutsada kuendawa kuiperiodvikanzi zvikanzi inhumbu ndikati e eh, munhu agotanga kufara zvekufara zviya zvekutonge pamwe munhu ari vhijini achangotanga kuzvara dana ndati bho saka iye manje anga achita zvimashoshos ndikamufonera ndikuda mari mulife make mari yaandisendere zvezvi i70 dollars kudo izvezvi ne ndichimufonera anonditumira maconfirmation ema2000 anzi ndikuita madhire diesel asi mwana wake ari kumuda but muduma acho asitokwanisa kumuchengeta ndabva nangomunza kuti hona ke wewe andichakuda ini nemari yakawanda wokudarika hona inini ndakutombodanana nemunhu akumbokuchengetera nhumbi yako bva ndamubloka
kana ku ah, utori nhumbi here eh ndinayo zvangu yeplatinum pins eh iwe handisanganise varume at a time ndinotofamba nehwani ye chinhu hwani panguva ukunzwa lobani papedza then platinum akanditi zvonizvo mm. eh, platinum platinum ndakana mufonera ndikati sokwanisa kuchengeta nhumbu ko kana mwana ndakunoita abortion agondifonera zvikanzi ndiri ndururani watoparara watofa iwe watouraya mwana wangu ndakuto sevana vadiki hanzi watouraya mwana wangu ndiwatofa iwewe watofira mjeri akufonera kismo zvikanzi kismo get ready ndikupfura ipapo nepolice matofa mamjeri especially the doctor the doctor kismo kismo ndati doctor vazopara kana kuinomuda handikwanise kumusungisa kismo but doctor doctor ndikufa navo kismo newe wacho hanzi kala fundomuda but kismo nadoctor ndakutonokusungisai ah, ndikati iwo kuda nhumbu yausingakwanise kuchengeta iwo kana nhumbu ichida chimera ndiitsvagire baba iwe mwana iwe uchazomuna kana akura akuda baba wake zvikanzi kismo watozofa haana doctor mese maparara saka to avoid those sheets ndabva ndaudza kismo kuti mwana ari mudumbu medu im colorful im a brand ndotengesa maproducts amwe atengwa everyday mwana tochengetana nango mubloka munhu handisendere maconfirmation emadhizi rema 2000 years pamonth kana patwo month ondisendera 70 dollars nhumbu yacho yakatomuvenga hitode kumuona kwaya kunokunenyi mumasanana Akalavhura. Unowedza vakuru. Ah, sisi munovhure hombe. Ndaiti ndimaroti chete unotuka vanhu kuti ku iri but ah, chitaura nyaya dzenyu muti ga ga ga zvanzi ndakamboudzwa yaconfuse kudzika lafu achakuvhurira hope ndikati nini ndinoto when it comes to my life ndomira ndiri one newe uri web ndamuisira mm. mameseji ndikati kana uchida hondo yacho hanzi ye mazoparara mazofa hee mwana ndikamuti mwana usingachengete anosenda ma nezuro ndakasungwa inini ndine nhumbi yake but ndakarara mupolisi wasungirwei

ndakarunda kona ngala kuyo neboys four zvepasocial media zvekutuka vanhu mm. aya neboys andivharidzira vada undirova vabva nameka foni kuwo kuna dede wangu mm. zvaitikira mbaro fuchini ndo ndakakurirawo magaba mm. dede wangu ndobva watosvika ndikadzionai kana ndakaunganirwa nefour varume ndakurohwa saka panchiri ndakagara mota but adopwanya moto svika dede vangu vanotora maminetska vachisvika kona ngala anoziva kuti pauya two makombi Em- eh, eh, eh, eh, inonzi machi mag- magang makorokoza kunoshanda tete vangu kumbare kuya kuya kumaflats Mm. asvika tete vangu wabva wasvika pamberi vari two konangale akati ah isusu tiri five mane mamonya vari two vabva watondibata saka haana kuziva manje kuti pakawandwa Mm. azoshamisika manje konangale kuti vanhu vese vanganavo four vatoo pasi vakurohwa saka kona ngale paakanoti vese takuvarova akabva afonera polisi saka polisi yakasvika ini ndichitotema kona ngale nematombo ndichitomuposera matombo ndichitomutema saka polisi yakabva yangosvika nekuisa inini cheni maoko because kona ngale akafonera chi help ari atanga ndikunetsa nemusikana but pahondo yacho aiitira mbare mandikakurira saka iye ndiye watikazorova saka paakafonera polisi polisi yakatosvika ndichimwaya matombo kuna kunangari because vamwe vese vanga vadonha pasi vake vese tavarova ska polisi yangosvika nekundisa chene iye andisungisa ka ndobva ndanzi pawapina mukati ndikati handipine mukati ndega iye ndiye anditanga fight bva ndavhurisawo doket rangu tese tarara mujeri tatese tarara mukati tabuda makusena ini nako nangale wacho apa ndine nhumbu ukunzwe here ndine nhumbi nababa bharanzi yekutoti mwana wake anenge achirara achirumwa netsikidzi but
kona kona ngare
kona ngale inini inini pakadyiwa kona ngale namadvipe ndakabva ndatanga kumanaja madvipe ini ndinada kugara naye mm. so ndakabva pakabva mapeji anamadvipe akabva apostwa ini ndinamadvipe kuti colorful new management ndobva mm. ayana ndobva ita video tikona ngale wape kuti madviper wapera wakumanejwa waku nacolorful saka ini nakaratidza kundirerutsa pasocial media mm. ndo pandakabva ndangobata foni zvangu zvezve ndikamutuka iye nekunoperera dzinza rake rese saka mm. iye akabva uya zvikanzi Eh, iwo ndakakuti izvonizvo uyo madhivha ipa apera akumanejwa newe but iwe kuzondituka nekunditukira vanhomba kwedu zvazvaita sei ndikati ndiri munhu wemusikana ukatongonetsana neni ndongokutukira mhuri yese haa ipapo manje akati watofa zvekuti dai ipapo ka dad vangu inini dai vavasiri dai dad vangu ibest friend yangu takabatana kudai igangster dai pasina kuti nini ndina baba vana baba vakawota wota vevaiva dai izvezvi ndakaparara nekurohwa because kona ngalaka uya nevarume mamonya vanga vakapfeka hembe dzezano fichided vangu ma 100 percent zano mm. akuya nevarume akuti hanzi rohwa ine boys ramudhara ah. apati ane drama zviri fani kuti munhu wechirume kuti munhu wechirume anouya nevarume kuzorova inini but iye manje hapana kana kuita four minutes dad vangu mm. nangotexta message ndinayo mufoni mangu ndinazokuratidza ndinayo ndikati i mean trouble svika ipasport dad vangu vanotora maminutes vanga vauya pangosvika chete mahwana akatanga kana uri kundiudza kuti kona nhale akauya nemamonya fou kuya uzorova iwewe ee kana neweyo kuya uzorova munhu waani musikana mumota mamuna vanjoga ndaifanira kutoita vhidhiyo navanjoga ana vanjoga vese vaive vakapeta because akauya nevarume wokunzwere mm. vanjoga yangoti sorry inini panguva iyoyo ndaingofaitira kuti ndisabude mumota Vanjuga iyi vanjuga itoti ndaparara aingoti sorry saka iva ndakona nhale ka ah, ndaiurayiwa ndakabva ndanzi ndaigona nhale hazokwanisa kubuda muri varume munondiparadza mm. pasina kana five minutes two makombi amudhara wangu eposito rangu ndeyekumbara vanosha zvaiitikira munationary ini ndakakurirawo magaba two minutes vanhu vese vanga vanakona ngale vese vanga vagara pasi ukunzwa here vakwapaidzwa ska ini ndakabva ndangodza tete vangu kuti chibatidzai makamera bva ndangotangotora matombo manje ndandatanga kuvhiriridza hauna kuona here mavhidhiyo andakanetsana naye kuti inini andatoiswa marikiti ndatosungwa because polisi yakasvikira inini ndichitotema kona ngale angasakwanisa kundidzosera Wes papa shata apa ye hasu yekumbare apa vanhu vese vekumbare vakuimba kuti siyanai naye kalafu ii ndakaita manyemwe ndikamupama again
ukati haudi kupeswa kayo
asi zviri fani inini pasocial media ane ndichitongofunga kuti pamwe skiri because inini pese pandoita conduct pandoisa content ndoita ndoisa nezvemafuta angu but handina kutoziva kuti ndichatoda kutourayiwa nakonangale but akaita mistake yekuti akauya kuzoda kundichikidzira kumbare iko mm. kuriko kwandakakurira vanchoganga akutodedera kani maoko akutobvunda mahwana atotanga vanchoga kungoti sorry kuna kona ah, ngale sorry
mira ndikuratidze foni wonoti ndiyo akatanga because inini ndini ndakatanga kuzoiswa macheni because kona ngale ndiye akauya faitika but fait yakazenge yatopanduka because inini vana dhedhi vangu vanga vatosvika futi dhedhi vangu vanhu veye vekumbare vanotonyatsoziva nonzi chero nguva dzemusangano dzasvika vanotobatikira ndeverali akuya nevarume veye vanga vakapfeka hembe dzezanu pf four ndozvavakanyanyorohwerwa izvozvo kunzi musatisvibisire musangano muchidherera mwana wangu ndozvavakanyanyokopaidzirwa apa manje kona ngala akareba anga achimbondudzo kuti ndine pfuti kuti Ah, kuita hondo dzana maini. kuita hondo dzana mainini.
Ayo, ayo, kana mvura